A gan bop um, tair munud nath newid y mywyd i oedd Take On Me gan aha. Mae yn berffaith. Dim yn cofio mae'n o'n i, lle pimp. Dwi'n cofio mae'n o'n oedran i, sy'n glywes i nhw. Cael gweld nhw Top of the Pops. O'n i'n fach, fach. A o'n i'n meddwl, hwn yn ffantastig. Um, a fi'n cofio um, Oedd fy ffrind yn rhieni oedd gynnyn nhw yym yy merched oedd oedd ryw bum mlynedd yn ne' fwy yn hŷn a yym mynd i brynnu yym yy poster a-ha. So o'n i'n blentyn chwe mlwydd oed ne' rwbeth a poster mawr a-ha yn ystafell y wely yym a dwi meddwl bod y foment yna 'di ysbrydoli fi mewn ffordd yym dwi dal yn dwli ar 'yn pop. T'mod? There's no guilty p- guilty pleasures o gwbwl. It's all good. T'mod? Benyw Griff Owen a dwi'n rhedeg y label Libertino. A mae New Libertino yn dod o albym datblygu. Dyma ffordd mae albym yma yn cyplysu popeth hoffen i'r label i fod. Um, so mae'n mae ddewr, mae'n greadigol, um, so, y gwleidyddiaeth. Um, so popeth mae'r albym yma'n ddweud, dwi'n meddwl mae se Libertino sefyll yn llawer ohono fe. Dwi'n meddwl bod gweledigaeth um, gref wleidyddol gan Dave a ddatblygu trwy, trwy catalog nhw i gyd. Byddwn ni'n galw e tîm bach o uh, outsider kind of politics mewn ffordd. Um, mae e bendant um, yn eitha, twyd, um, adyn chwyth. Um, a hefyd, mae ma label Libertino yn cydi yn bendant yn, byddwn ni'n galw e'n, mae elfen tyn bach o anarchist yn y label a fi bod ni ddim isie dilyn t'wod y trywydd ma' pawb yn dweud dylsen ni ddilyn. Yym ma' ma'n bwysig iawn i fod yn rhan o gymdeithas t'wod a a diwylliant sydd o gwmpas ni. Fi'n teimlo bo' ni'n dim jyst y y label sy'n bwysig ond ma' rhai' bod y diwylliant sy tu- yy t'wod creadigol sy tu allan i'r label yn yn un cryf hefyd. Yy, mewn ffordd, gall Libertino fel label ddim ffynnu os yw pawb arall ddim yn ffynnu. Dwi'n deall y, y, y teulu Libertino, mae llawer o Elin Dei'n llawer na, mwy eang na dim ond y bandiau sydd efo label, artistiaid sydd efo label. Oedd yn bwysig arno fi greu label ble ni'n teimlo oedd artistiaid eisiau teimlo bod nhw'n rhan o deulu, bod nhw'n rhan o dim ond gweithio efo fi, ond bod nhw'n rhan o deulu a bandiau eraill, bod nhw'n medru cyd-weithio efo'i gilydd, cefnogi'i gilydd. Timod, mae, mae, mae ffordd mae Libertino yn cael ei adeiladu fel busnes, dwi'n hoffi, dwi'm yn hoffi'r gair yna, ond yn wahanol iawn i lot o labeli eraill. Dwi e ddim yn top-down, timod, mae pawb yn gweithio efo'i gilydd, so mae perthynas i efo'r artistiaid yn un cyfartal. Ni'n gweithio fel tîm, a ma' hwnna'n hynod o bwysig. Mae bendant yn label eclectic, yym, ond wedyn dwi'n eitha eclectic fy hunan, yym, t'od dwi'n gwyno pob math o gerddoriaeth. Yym, dwi'n meddwl wrth edrych ar label ma' gen ti Beca Hughes sydd yn t'o' post-hardcore, yym ma' gen ti Adwaith sydd yn ni pawb yn galw nhw'n post-punk, a ma' Adwaith yna ar ben ei hunen yn creu

A ma' hwnna'n hynod o bwysig. Wel odd gen i llawer i ddysgu yym a a dy- dyna peth dwi'n meddwl dwi 'di mwynhau fwya am t'od am am y tair blynedd dwetha ydi bo' fi'n dysgu cymaint pob dydd. Yym o'n i g- gynta i gyd o'n i ddim yn er fi 'di bod yn gerddor fy hunan ers yr arddege o'n i ddim yn gwybod llawer am tibod yr ochr publishing a ochr yna yym a tibod er mwyn bod ti yn yn cefnogi'r artistiaid y gorau gallet ti mae'n rhaid ti ddysgu yn pob elfen. Dim ond tibod yr ochr hyrwyddo dwi'n meddwl ydy'r naturiol i mi. Yym Bo sy'n dweud, o'n i methu hyrwyddo stwff fy hunan o gwbl. T'od o'n i byth yn deud wrth mam a dad os o' gen i See Dee yn dod allan neu odd gig o'n i byth yn gorod ffindie os odd gig yy mlan ond yy credu o'n i cymaint yn credu cymaint yn yr artistied yym sydd a- o t'od ar y dechre a sydd dal ar Livertino yym t'o' o' gen i yym y tân ma' arnai i, i, i helpu nhw i hwyddo'u hunain. Ond ar yr ochr fyna, fi'n credu, o'i gofyn cymaint o to, y myd i yw, yw, yw cyddoriaeth a, um, to, a diwylliant pop. Um, felly, oedd hwnnw'n um, ochr naturiol mewn ffordd. Um, ond yr ochr ble um, wyt ti'n adeiladu y tystied i fod yn uh, tywed, y Gethesau sustainable fel y tystied, o rhaid ti dysgu am yr ochr fusnes a bod ti'n yn ei siŵr bod nhw yn cael y holl arian sydd yn ddyledus iddyn nhw a bod nhw ydyn yn medru dynyddio'r arian yna i tywed, roi nôl mewn i'w cyddoriaeth. Ti dal yn teimlo fi'n bedair ar ddeg ambell waith, t'wod ti'n ca'l y buzz yna. Bron yn ddyddiol, ma' rhwbeth yn t'wod dy' Sadwrn odd yym cwpwl o bandie ar y radio a dwi'n mynd yn llawer mwy excited na'r bandie. Dwi'n deud o! Odd 'ych cân chi ar y radio a o ie oce. Dwi dal yn mynd yn rili excited am bethe fel 'ny. Wrth gwrs fi'n credu bod y darne mawr fi'n credu Adwaith yn ennill albym y flwyddyn. Dwi me'wl y cyfarfod cynta ges i efo Adwaith yym o'n i fatha un de' chwech ne' un deg saith o' nw dal yn ysgol. A cofio dweutho nhw pryd hynny, felly mae gynnoch chi albym ynoch chi sy'n meddwl mae'n bwysig a mwng i i ddiwylliant Cymraeg. So oedd hwnna'n highlight mawr. Wnaeth Los Blancos yy werthu allan clwb ar y yy noson lawnsio'u halbym nhw, a y foment oedd pawb yn canu yn cinio nôl iddyn nhw, a ti ti edrych nôl, o'n i reit yn y blaen, a o'n i'n edrych nôl a jyst y dorf yn mynd i'r ho- reit i gefn clwb, a Uh, waw, mae rhywbeth tod, gwefreiddiol yn digwydd fan hyn. So ie, yeah, so gallai ni fi ymlaen ymlaen yn digwydd, um, ond bod cymaint yn ôl. Ond dwi e ddim bod amser pethau mawr yn cydaf sy'n bwysig. Tro, mae e yn aml iawn y, y pethau, pethau bach. Wyt ti'n gweld Byddwn i'n dweud, timod, mae gen i'r Keys o newydd ryddhau ail album, a bydde'r album 'na ddim wedi digwydd pe tasen ni ddim wedi bod yn iste lawr a gweithio fel band, a o'n i'n dweud, mae gynnoch chi album fan hyn, a nhw'n dweud, na, na, demos y'n nhw. Es i, na, mae hyn yn werth bod yn album, a trwy gyd-weithio ti'n gweld, waw, mae hwn yn rhywbeth mae pawb wedi dwlu ar yr album yma, um, a mae'n rhywbeth sydd yn sefyll allan yn eu catalog nhw. Um, a wedyn, mae'n dangos Beth yw gwaith label, mewn ffordd, ydy, t'wod, ysgogi artistied a a a falle gwthio nhw, t'wod, i deimlo'n anghyfforddus wrth wneud rhywbeth yn greadigol. Os ydych chi sy'n Libertino, o'n i'n teimlo yn gryf a dwi dal yn teimlo'n gryf bod ni yn gwthio cerddoriaeth Gymraeg tu allan i ffiniau y wlad. Oherwydd rwy'n teimlo bod y gyrraedd rydych chi'n greu yma, yn enwedig y gyrraedd iaith Gymraeg, mor safonol, tibod, awtistiaid mor eang, rwy'n yn dweud, sy'n ddewr iawn yn greadigol yn beth maen nhw'n greu, yn haeddu cynulleidfa byd-eang. Dwi'n meddwl y ffaith bod cerddoriaeth Gymraeg ddim wedi cael y sylw tu allan i Gymru, yn enwedig efo y byd cerddoriaeth Prydeinig, yn werth Dwi'n teimlo bod pob peth rydyn ni'n rhyddhau, mae'n ddyletswydd o label i wthio hwnna mor galed ag allwn ni. Um, dyn ni'n gweithio efo cwmnïau tyw'r hyfwyddo. Dyma pob can a pob EP, pob album yn gyfle i wthio'r artistiaid yna i ddaganfon cynulleidfa wahanol. Wrth edrych ar um, tywed, ble mae'r albums wedi mynd, Mae Valbo yn ddiryddhau wedyn i bod mwy na hanner wedi mynd allan tu allan i Gymru. Wythnos diwetha nes i anfon pump albwm gwahanol a oedd tri i Ganada a gwell i dwi'n meddwl yr Almaen a Sbaen. Mae rhai pethau heb i rhai pynciau erioed i cael eu trafod yn y iaith Gymraeg. Yym a mae cymaint o lefydd i fynd efo'r iaith. Yym a wedyn mae'n rhywbeth Wel dwi'n teimlo'n gyffrous nawr yn siarad amdano fe. Yym dwi'n teimlo t'od ma' ma' cymaint o lefydd dal i fynd a ni ond ar y dechre a enwedig y gynhedleth yma dwi'n meddwl sydd yn gynhedleth frwd a uchelgeisiol. Dwi'n meddwl waw ok ble ma' rhein i gyd myn' i fynd? T'od ble ma' rhein myn' i fod mewn deg mlynedd? Mewn ffordd ma' rhoi recordiau allan y peth Wedyn i'r deg y cant o beth ydw i'n wneud. Yym, mae rhan fwyaf o'r gwaith yn mynd i uh, gefnogi'r artistiaid fel rhan o... Ti'n ti dod mlaen i Libertino, ti'n rhan o Libertino Management yn syth. Um, dwi'n meddwl peth sydd eisiau artistiaid ifanc ydy bod nhw'n teimlo, fod nhw'n teimlo bod rhywun yn credu yn o ti, ti'n mynd i greu rhywbeth llawer mwy diddorol. Ti'n mynd i fod yn llawer mwy

Ond dyna pam mae yy artistiaid Livertina'n dueddol o fod mor brysur oherwydd bod ni'n edrych am gigs. Ni t'o' ni'n bob amser'n t'wod yn trio am y am y am y naid nesa iddyn nw. So ma' ma' rwbeth dal yn fel hud i fi. Dwi dal methu deall pŵer cerddorieth. Yym a dwi dal yn t'o' pe cynta neud pob bore efo radio mlan neu t'mod record mlan cyn mynd i'r gwaith. Um, a dwi'n dal yn mynd i cwmpa i gysgu yn y nos, yn gwyndo ar rhywbeth. Um, a dwi beth yn gweld hwnna, mewn ffordd mae cyddoriaeth, dwi'n deall y byd trwy gyddoriaeth. Y foment nes i gwmpa mewn cariad y cyddoriaeth, na popeth o'ch yn neud synwyr. Um, a dwi dal yn, yn dyganfod y byd trwy gyddoriaeth, sydd yn ffraint mewn ffordd.